Juventus Club Vera Moer Birkirkara Villarreal wieħed Juventus wieħed. Għandna magħna lil Rodri hawnhekk. Rodri ħanibdilek mistoqsija sempliċi. Taħseb li draw meritat illum jew draw misruq minn ħadha l-Juve? Le, fimni, naħseb meta tmur tilab ġo Spanja li huwa dejjem stadium diffiċli tmur fejn tmur tilab għas-sistema tal-oppitali magħhom. Naħseb li Juve llum kienu tattikament dixxiplinati, ġilkom kmieni, xi kultant niddefendu daqsxejn wisq iż-żejjed kmieni iż-żejjed, imma huwa Champions League ukoll, li huwa livell għoli, jiġifieri huwa differenti mill-kampjonat Taljan. Naqbel miegħek jiġifieri li qed tgħid li konna tattikament tajjeb u żball vera żball banali qatt ma missu sar jiġifieri li qlajna l-gowl. Però mbagħad ma taħsibx li meta noħorġu għall-OPEC, speċjalment fil-Champions League meta tgħid tgħid hekk inti Qed nirriskjaw iżżejjed ukoll.
Ifhimni, trid tara llum is-sitwazzjoni ta' din logħba tal-Juve kif kienet ukoll. Xil-Juve kellhom players li huma ki għal din il-partita li kienu mm. neqsin ukoll, ġifieri. Meta jkollok players bħal Bonucci, tiżix lab Alexandro fiċ-ċentru eh. diviża. Ġifieri ċerti riski forsi llum ma setgħux joħduhom, ġifieri ma naħsibx li llum hija l-partita mm. fejn tiġġudika li forsi bniedem ħax riski jew le. Naraw 15 oħra l-partita f'Turin. Eh, kien hemm xi players forsi li din li orret m'intix qed fit-tim l-abda wieħed minna mu qed jiġri jara x'qed jiġi wara kwinti, ma kien hemm xi player li tgħid missu beda lejla. Forsi kemm qed xi dik id-differenza forsi li mitfil ġaħat. Ifimni,
L-akkwist il-ġdid nemmen li llum seta' daħal ħajr qabel. Ġifieri Zakarija nemmen li ehm, seta' jtina dik il-push fiżika li hija importanti fil-livell ta' Champions League eh, seta' fl-opinjoni tiegħi tibdila saret iktar kmieni. Però jista' jkun ukoll kien hemm rumors li ma kienx physically 100% fit. Laqqas l-aħħar logħba.
Ġifieri dika bniedem irid ikun ġewwa fil-borm biex ikun jaf x'inhi. Però ovvjament hemm ċerti affarijiet li bħala supporter Juventin fil-midfield speċjalment nemmen li biex għad irridu naslu ċertu livell fejn konna Three, four years ago irrid irrid daqsxejn upgrade. Bdejna b'Locatelli, Zakaria, però rridu one, two players oħra fil-livell ta' Juventus top. Naqbel miegħek hemmhekk l-aħħar mistoqsija, eh, x'taħseb li x'tib ta' logħba taħseb li ħana raw sa ġo Turin meta Juventus tkun home? Ifimni Allegri huwa dejjem coach li dejjem jaħseb li ma jaqrax il-gow, mm. li mhux qed nippretendi li ħanaraw il-Juve full out attack. Ġifieri żgur li huwa coach li jaħseb fuq il- fuq logħba ta' 90 minuta, ġifieri u li mhux jien nemmen ħanaraw l-ewwel half time, l-ewwel half ta' shake out, u mbagħad skont kif ikun ir-riżultat fit-tinħaf eh, isir iktar movement. Movement ovvjament jekk ma jsirx xi gow fl-ewwel ħaf għallu. Sewa.
Grazzi ħafna tal-li ta' dokumenti tiegħek, aħna narawkom fid-darba li jmiss. Grazzi ħafna.